Bir olakan adamyň biri bir kişejik oglanjyk şägirdine gülüpdir. Muny bir fuzulyň biri görüp, derrew aňyrda-bärde tamam gowga edip, hatda ahun mollaň arasyna, garaçlaň arasyna, Palanyny men gözüm bilen gördüm, bir oglana biderek nazar bilen gülüp otytdy diýip, şeýle iliň arasynda ýaýradypdyr. Oňam bi şow-şow galmagal şow-şow şow-şow bolupdyr. Palan ahun molodyra şeýtdi, ders okutyp beren şeýtdi, öz şägirdine şeýtdi. Näme etdi? Şoň ýüzüne biderek pikir bilen güldi diýip. Oňam şo zamanda ulkan bir öwliýäullalaň birine barypdyr bu gürrüň. Meder perde ber ýar ediw şuride hal, Ne tibet haram est, ne gybet halal. O hem ol öwlüýä adam eşdipdir, Duruň jemat, saklanyň diýipdir. Şoň şeýdip gülmegi halal zat diýipdir. Emme siz yzyndan beýdip gürrüň etmegiňiz haram zat diýipdir. Oň eden işiniň işgäli ýokdy, Bir oglanjygyň ýüzüne gülmek haram diýip ýerde aýdýa diýipdir. Meder perdi ber ýare şuridi hal, Ne tybet haram est, ne gybet halal. Nätdirip otyňyz diýipdir. Palany şeýle pikir bilen güldi şoň ýüzüne biderek nazary bardy diýip. Oň gülmegä halal zat. Kyýamatda dünýe ahyrda Hudaý Taala tutmaýa. Siziň gürrüň etmegiňiz gaýtam gybat. Bi haram zat siz edip beren işiňiz diýipdir. Ine, tüýs iman, tüýs din, tüýs Allah Tagalaň aýdýanyny düşüneýliň, eý, mu'min, musulman, imanly doganlar! Allah Tagala dil barada dogry däl edip goýan zat. Indi özümiz şu insapymyz bilen pikir edip göreýliň. Ýaňky fuzul, ýaňky betbagt bir ahuny görüpdir şeýle gülüp duka aýtýa aňyrda-bärde. Gowy düttäň pikir ediň. Deslapky günäsi näme şoň? Deslapky günäsi bedgüman. Şoňa biderek pikir etmegi Pygambarymyz näme diýýär? Iyyakum waz-zanne. Bizlerden çürim aýdypdyr, mümin musulman doganlar. Resulullah jan aýdypdyr, Eý ummatym, biri-biriňize bedgüman bolamaň diýipdir. Iyyakum we zanne. Garaz doganjygyňyzyň işini gowa ýörüň, dogra ýörüň diýipdir. Bes ýaňky adamyň deslapky ulkan günäsi betgüman boldy. Bir. Ikilenjisi biriniň ýanyna baryp aýtdy. Indi näme gyýbat et, indi näme günä boldy? Gyýbat etdi. Eden sogabyny ol Ders okutup beren öwerdi. Bize dogry däl. Üçülenjisi onda ýok zat aýtdy. Töhmet boldy üçülenji güne. Dördülenji günäsi. Şonym abraýyny gaçyrjak boldy. Şony iliň arasynda ursuwa etjek boldy. Bizi dördülenji güne. Gyýbaty 1. Betgüman boldy 2. Töhmet etdi, üç. Şony musulman adamyň abraýyny gaçyrjak boldy iliň arasynda, dört. Bir günä ýanak bolup, dört däne ulukon günälere döweti. Resulullah, gözümiziň nury, başymyzyň täji näme diýýär? Men eşhede ala muslimin awraten ýeşinuhu biha bigaýri hakkin.

Men Hudaý şol adamy kyýamatda biabraý ederin diýipdir. Şu kepläp şol biriniň abraýyny gaçyrjak bolýan adam. Şol yzyndan töhmet edip, Eý, bir oglanjygyň ýüzüni güzep, gülleý diýip, ony ryswa etjek bolup aňyrda-bärde agzap ýören adamy Men şony bir hak zat bilen tutup kyýamatda uly milletiň arasynda ryswa ederin diýipdir. Ine, Rasulullah janyň aýtýan kepil. Emme eger aýtsaň, Weý, ahun jan, men gözüm menen gördüm, günäň içindedi, men betgüman däl diýseň. Bismillah. Hökman şu dur günäň özi ýaňky gülüp duran ýaly däl. Onda Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Musulmanlaryň arasynda emniýet, agzybirlik, gowulyk bolsun diýip, Men satara awrata ahih, ahihil muslim, satarahullahu taala fid dünýä wal ahirah. Musulman doganyň aýbyny, günäsini örtseň, Aý şo durşuna galsyn etseň, Hudaý Tagala şol adamyň aýbyny dünýede-de örtjek, ahyratda-da örtjek, ony biabraý etmez diýipdir. Aý musulman doganym gördi-de gözi bilen hakykat dogry günäni gördi. Şonda-da, Aý musulman doganym men biabraý etmeýin, görmänşik bolup geçip gideýin diýse, şoňa Hudaý Tagala berjek padaşy, Berjek sogaby, Şu dünýede şol adam hiç biabireý bolmaz diýipdir. Kyýamatda-da biabireý bolmaz diýipdir. Az mamylalyş. Aý ýa bir gulakdan geçirer ýaly gürrüňmiş. Ýok, aý maňa bijire dereje gerek däl. Men ony gözüm menen gördüm, men günäsini aýtyp galjak diýilse näme? Ony göreýliň.

Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh aýdypdyr, Günäh işi, haram iş etýän adam, ol-a öz günäsi. Emma şony bir adam görüp-de, şony musulmanlaryň arasynda ýaýratsa, ikisiniň günäsi depbe-desseň diýipdir. Amilül fahişe wellezî ýuşî'u biha fil ismi sewâ, Günä edýän adam bilen aňyrda-bärde kepjiçilik edip aýdyp beren adam, ikisiniň günäsi depbe-des deň diýipdir. Aý, maňa Hudaýyň ujry-sogaby gerekkä diýseň-de, biz-de azabyndan gorkmaly bolar. Weý men ony edemaki, etmedikde bolsaň şony aňyrdaber diýip fuzullapdyrsyň. Musulman doganyň bir günäsini hakykat göreňden soňramda aýtsaň, ine bulada günäde deň bolýaň kim? Deň tutulýa kyýamatda. Aý ýaşşy bir ýöne bolýada diýip geçirer ýaly gürrüňmişi, ýa öz zindigimizde, ýaşaýşymyzda bir ejra etmeli zatmy?